really really running zimbabwe who is calling the shots forget queen b guys small fish zezes ismall fish tichange tichitaura nezvenyaya iyoyo nedzimwe nyaya dzakawanda but in this situation

paakaunza mabond notes before that he caused cash shortages him and china masa the cash shortages were deliberate anditika nyaya ndiri kuda kutaura nezvayo panapa hainzwisisike nemunhu wese but let me tell you what we do our main problems mazimbabwe isusu we are not involved in affairs of our nation ezvino izvi tinosiya mbavha munhu anonoshedzati uyu mfesi wekumaraini wekuitsotsi uyu tosiya vanhu ivava vachirana for magovernment seats ndo vanoenda mamp vatinozati matsotsi kana vari vari vechidzimai vaye vari questionable anenge achizikana kunzi ah, mukadzi uyo apa haiwa anorovesa anobayisa uyu type idzodzo ndo dzatinosiya dzichipinda mupolitics

vekuti kana vachivharwa nemabhenka so mm, yes mm -hmm, mm -hmm. so we have that problem now this covid-19 saga who is really really benefiting chii chiri kuitika shut down iyi manzi hamusi kubhadhara marendi imimi ah vafana yeah yeah asi badala marendi chamisa vanyati politics aside guys zvecovid 19 izvi guys zvikuda kuti timbobatana ndovhunza mubvunzo chii chazoita kuti nhasi john panonetsa mangudya adzosere back us US dollar rakatadza kudzoserwa macivil servants achisafa vana vezimbabwe vachisafa when politicians enter politics tinofanira kuziva maagenda avo kuti akapindirei President wenyika mushandi wevanhu anosenzera vanhu kuti vagare zvakanaka vanhu inini newe zimbabwe nekuti zimbabwe ndeyangu newe zimbabwe ndeyedu handiti but after redollarization yamugabe achitoripo futi mugabe wachona chinamasa patrick chinamasa najohn mangudya vakaona kuti a ah, informal sector is thriving informal sector ndo yabata nyika informal sector vanhu vama indigenous vanhu vari kuvhura tikuma milling company twavo vari kutengesa hupfu vanhu vari kuvhura mabusiness avo mazimbabweans

ana insco nekuti mabhoyo anga achivhura tumabhekari twavo vachitengesa handiti these guys they lost business amene kana ndiri kunyeba nemove yeindigenization they lost business handiti who is the richest zimbabwean big up to everybody who's watching us live right now make sure you click the like button and subscribe to tvcn live my, my camera is blurry i'm just gonna try and clean it right about now enough respect to everybody who's watching us live so who is the richest zimbabwean pa number one tina vastrive masiwa panumber 2 uh, ah, bear with me guys i'm just gonna try and put on the bigger screen uh, i did i did not check my device uh, before coming kulive panumber one tina strive masiwa weeconet panumber 2 tine anonzi ndongomuti zk senema chinanonisa kuverenga kudonaris handitika z uyu ndewe insco africa axia holdings simbisa brands cocom padenga holdings worth 1.1 billion bucks

during this shutdown who is going to suffer whose business ana insco vanobroka here kana kuti ana musiyamwa ndo vanotsvoka so who is really really benefiting from this saka tikazoti crisis iyi tikazoti covid iyi yakagadzirwa nemailluminati vanotonga pasi rese nekuti vane mabusinesses kwese tenge tanyeba here wo takaenda kuhundu takatora nyika takatora nyika old oh, muchiwayo inongorana things wani hurumende yemuzimbabwe haina kana building yeparliament ye ibuilding yechechi yeanglican inotorenda handiti takatora john mangudya ebanker tikamita politician kune vakaita history kune vakaita sociology mabanker nemapolitician havafanire kumixa because vanoseenzana basa repolitics nderekuprotecta vanhu from bankers

obva wavhura chinhu chonzi zimbabwe asset management company zamco chekuita bail out mabank ane manon performing loan manon performing loan akaenda kunani vakapanana pachezvavo mapoliticians kuti imi munyarari munoita sei mapolitician eopposition futi anopuwa futi mari idzodzo handiti kuti nyaya ikada kutaura because hatifunge nyaya yakada kutaurwa zvongonzi chamisa akapiwa wani loni racho handiti muri kuona guys tikudhira nevanhu vakasitadza sociology social sciences civics vakasitadza mapsychology they know how society runs handiti thats why tichidyiswa zvikafu zvine magluten kuitira kuti tese tiparare vision yemaimperialists vision yavo ya 2050 dai vasina kuzokanganiswa nezvakavakanganisawo yanga iri yekuti by now izvi so mablacks vangadai vachipera that's why pavakaita mascam akawanda vakauya nemajection ana depo provera ayaya aitadzisa vakadzi vedu maafricans ma kuzvara aine maside effects you know ubva uti introducira zvinhu zvinenge maconflex zvino ini hibita e, eh, mafeelings ebonde kutoita vanhu vasati reproductive handiti that's why muchiona kuti varume vakawanda vanoita prostate cancer and they brought all those things because they wanted they still do want to replace us izvezvi so tikaenda kusouth africa varungu varirarama musouth africa is 4.6 million according to census asi mi munofunga kuti census yevanhu vanorana tings iyoyo inotaura chokwadi here let's come back to zimbabwe handiti guys let's come back to zimbabwe muzimbabwe we have politicians vane maassets avo kunze to protect their assets ekunze iwaya vanoita sei remember toti vane varungu nenyaya dzevarungu vane mari muno muzimbabwe munomu who run things vari muretail vari mumining real estate everything is it possible kuti zimbabwean politician anondiita total power iye aine maassets ake ari outside remember weare an international community as well most of these things will not make sense to most people that is the unfortunate thing right now we have redollarized and it tichaona mazimbabweans taakutanga kukwidzirana zvinhu nemayusa tichifunga kuti kungwara iko kuri kupusa tinovapa mareason futi right now guys dhola rinogona kunge rangodzoka nenyaya yeshutdown iyi handitya so that makambani evanhu vanodiwa vanogona kunge vakaisa vanhu pazvigaro arambe aripo maassumptions ose iwayaya it's really really sad i'm just gonna read your comments big up to everybody who's watching us live but i have this question kuna panonetsa mangudya wadzosa us dollar saka zvese zvamaibuda muchitaura namadhara imimi e zvikazenge ye bonoti zvikazenge eh zvese zvamamira muchitaura mandira muchiti mabhondi noti zvikazenge mabhondi noti zvikazenge what did you achieve hmm? ska uda kupinda pachigaro kuzoita maexperiment ma nelife dzevanhu ndiwo zvakapindira basa here izvozvo zoita maexperiment tirambotiraya kuti bondi noti rinoshanda chibudawo kuti tati bondi noti raramba mwangunja vanotaura kuti rikafoira ndoresigna here didn't you say that apa vanoda kuchechi futi slim shamiso zviri sei sei guys varungu pavakagara pasi vachiita scramble for africa vakatora chigero vobva vachekerana africa zvemapisi mapisi kanzi iwewe france tora kwako kuna na drc iwewe britain iwewe ndionoona kwakanaka kusunshine kurainbow nation south africa is rainbow nation south africa yakazonzi rainbow nation nenhau ye yevanhu vanoenda zvanatatileshasi izvozvo and izvozvo nyaya iyo haisi yanditaura nezvayo panapa asi rainbow nation izimbabwe nekuti ndo kunowanikwa rainbow pasi rese yes ndosika iri rainbow nation pane rukuvhute pagreat zimbabwe apa handiti great zimbabwe now england wo wekuta great britain great britain kutedzera great britain no no no no great zimbabwe amene kandanyeba amene vandanyeba great zimbabwe kwete great britain ezvino ezvi it's really really sad guys it's really Said zvakatsamwa man. I mean zvinotsamwisa. Ska mdara yamangudya ndati. Bondira maudza mdara mangu experiment amaisa zvezvamukuita here? kana kuti bosi vati chimboisa iyi usati chengete vakawani yedu imimi mari dzenyu todzisabhiya dziri kuno agnes milo loveness guys ini zvangu ndikadai ndataura nyaya dzakawanda ka but ndorwadziwa nenyaya dzese dziri kuitika idzi guys its very very painful mazimbabweans aisuffer aiwa hatisi kuda ku hatisi kuda ku anonzi informal market anonzi informal trader ndikudzoti ndiani anonzi black market ndiani anonzi informal trader mukadzi wemusika anonzi informal trader mukadzi akutengesa bhero anonzi informal trader mufesi ari kurima kumusha anonzi informal trader ndiwe une katakishopa deni ndiwe uri kutsona majuzu ndiwe kapenda ari kugadzira zvinhu kuseri kwemba yako ndiwe unonzi informal trader ndiwe uda kumbanywa iweiwe basa rematex ranga riri rechii let's go back basa retaxing the history of politics taxing yanga isiri yekubisa maklasi here

A banker is a capitalist. Apinda muhurumende sei? Saka guys we should not kuti pa lockdown apa pa kana ari masoja chachatenderera achatenderera achivhara achivharisa mainformal kuananatifudza ava anocontrola milling muzimbabwe muno munhu ndiani yechibage because kune mafew sectors anzi aya achange aripo anocontrola milling muzimbabwe ndiani okay uh, enough respect to nanyasa tsitsi thank you very much for that 10 dollars uh, donation mpumelelo sibanda 25 bucks

Oh, just, just bear with me. Uh, Moses Gaveta, zviri sei sei. Enough respect. So guys, Sanko, Zimbabwe Asset Management Company. Remember guys, apa pamakombi enyu imi mainformal munofanira kunge muchichengetwa nehurumende munonzi mainformal ka imimi hamubvumisa makombi enyaya basa renyu zupko chete ya

and the target was to make sure that all npls are collected within prescribed tenure mari dziri kucollectwa here kana kuti hurumende yaingoita bail out manon performing loans manon performing loans akatorwa nani mabhenka hama dzavo andichataure back nesta akapuwa one million wapuwa five million you see hatichike maheadline kumba isusu emaround and we do not eat maheadlines Hey, Britain yati Zimbabwe yekupa mabhuku maimperialist mabritish the imperialist yo november 2018 john bananirisa vangonja us 1 uh, billion imari

handiti we should never forget you should never forget some of us might not be here for a very long time but do not forget these times never forget there is somebody out there watching this video never forget

tinosiya matsotsi atinoziva kuti kumaraini aya matsotsi ndo vanonomira kuita mapolitician vanomira kuita macouncelor vanomira kuita mamp ari matsotsi achitanga kupinda chanoita chi kutora bani ocheka cheka oisa mastands saka munhu iyeye akapindira mupolitics kuzoita sei kuzoisa mari muhomwe make so haafi akambokupa mari maus wayo because remember, remember maus dollar paanga akabhanwa muzimbabwe ayo anga akabhanwa kwavanhu vatema chete varungu vane makambani vanorana things vaishandisa maus dollar in sco africa breakers in yagara isingatore maus dollar here chicken in aitore maus dollar here asi iwewe musiyanwa ndiwe unoramidza kutora maus dollar amene kana ndiri kunyeba i don't know if im lying ska munhu mutema ezvino zvitaizizirwa kefew kefew kefew mutemo wenguva yasmith kefew yadzoka e covid e covid e magayi vanhu ava guys covid covid covid he tiri kukupai mamaski mahara he unozoona right budget redu mari imwe yakazoenda kumamaski he vanhu vanotonga nyika ino i-one people kubva kuamerica kuenda kubritain ndo vanhu vari kurana tings hamene kuti muno mutikuzviziva here kuti ndivo vanhu vari kurana things vangatadze kuinfiltrata zvavo muzimbabwe vanenge kuisira izvo vanhu zvavo imo muhurumende imomo nekuti muparliament mune mune matsaga avo mafesi aya matsotsi ekumaraini anenge achinovharwa manje we're going to uh, we're going vachinoza manje vachionererwa varimo vapfeka zvemasutu sutu avo the thing is we're going to so chinonetsa manje kwaive mune muchioshainirana ka zvimwe zvinoda kunyevedzeranga zvinonzwisisa chikuti yes yes sir i can understand sir yes that will be very good ah iwe unotoona tichinoti vatori right tsaga ritori right nekuti tsaga harisi tsaga nekuti kusagona kutaura chirungu hachisi chitsaga saka vakomana vekuchina matsaga here vasingatauri chirungu that's why you see kuti I, I, I always deliberately shonglish

ufunga wakambozviona kupi iwe kuti munhu anokuti masanctions ah, tokupai food aid ah, zimbabwe yadoneterwa neamerica 200 million pa masanctions idrama